Abusuafoɔ, anɔpa yi obiara ho yɛ. Ɛɛ mo gyi deɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ ho yɛ. Me mposti video biara bi esiane sɛ na mepɛ sɛ yɛyɛ Asante Hemaa dɔte yi no ewie. Ɛɛ sɛbe mpanin si nea onim de no ɔnsɛe de. Nti na mempɛ sɛ attention no bɛba yɛn video no mu. Mepɛ sɛ obiara nya adagyeɛ. nya mmerɛ hwɛ dɔteyɛ no bi. Anɔpa yi deɛ ɛyɛ tiawa. Anɔpa yi deɛ ɛyɛ tiawa. Na mogye de sɛ obiara ho yɛ. Yɛde Awurade ase. Nyankopɔn ma no nsi mu yie. Me garden mu na mewɔ yi na ɛbɛ sɛ yɛsua adeɛ bi. Yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a ebia na obi nhu bi da. Eboa ebia na obi nhu bi da nti ɛnɛ yɛbɛhwɛ adeɛ bi tiawa. Nea mu hu yi ɛyɛ mint. Mint. Mint na ebia na obi hu mint a ɛyɛ flower da aso nhwiren da. Sei na ɛteɛ. Mint ɛno nso ɛno nso ɛno nso tumi flower. Mint ɛtumi flower. Mint ebi nie. Sei na sɛ flower a ɛteɛ. Ɛna wei sei nso yɛ lettuce, lettuce. Red ones no bi no ɛno nso wogyae a, wo harvest a na wogyae a, ɛno nso tumi flower na wanya seeds, na wanya aba a wobɛtumi de adua for the next season. Ɛno nso tumi flower. Lettuce. Sɛ ɛflower sɛ a, wontumi nte wei sei no ɛndi, yɛ a na ɛnwono. mm yɛ a na ɛnwono. Yɛ harvestee yɛ ara na yɛgyaeeɛ ɛmaa no nyinii ɛyɛ si. Mint no nso sɛ ɛso flowers sei na na ɛkyɛ sɛ ne season no ɛyɛ aba awie nti deɛ wobɛyɛ a ɛbɛma mint no aka ɛne sɛ wobɛ tete flower part no ɛfiri so sei wobɛbu ɛfiri so sei. Akɔyɛ sɛ ɛɛ ɛɛ basil. Basil. Basil nso saa ɛno nso flower. Ɛno nso so flower. Sɛ ɛno nso no sɛ ɛɛ flower na wante flower no ɛmfiri so a ɛbɛwu. Ɛbɛwu. Ɛhɛn. But any other plant biara de te sɛ mako. Sɛ mako ɛyɛ flower a, mako nso nie. Sɛ mako ɛyɛ flower a, mako no flower no yɛnte. Ɛsiane sɛ sɛ wote a, ɛma no ntumi nso. Wohwɛ a, ketewaa bi na ketewaa bi na ɛreso wɔ ha no. Ɛɛ, meba. Ketewaa bi na ɛreso wɔ ha no, ɛna flower no nso wɔ nkyɛn. Mako deɛ sɛ ɛyɛ flower a, yɛntete flower no, ɛwɔ sɛ wogyae na ɛtumi so. Ma menkyerɛ wo, aso pa ara. Maharvest bi anɔpa yi ara yi. Maharvest bi anɔpa yi ara yi. Ɛɛ ma menkyerɛ wo bi. Ebi nie, ebi nie, ebi nso so nie. Hmm, ne flower no bi nso nie. Ebi nso nie. Ebi nie. Nti mohu sɛ aba kama kama kama paa. Kɛseɛ bi koraa de hae. Ebi na ɛtɛ ɛtɛ ha sei no. Mako no, ɛno ara bi no no. Ebi nso nie. Ebi nso nie. Ana wei sɛ nso yɛ bɔkɔbɔkɔ. Wild spinach bɔkɔbɔkɔ. Ebi nie. Ebia ɛyi eh, lettuce no a meka sɛ yɛgyaeɛ ɛmaa ne flower yɛ no ebia na obi wɔ hɔ nom a ɔngye ndi ebi nie aha sei no na yɛdua lettuce nko a ebi nie lettuce no bi nie wei yɛ green one no bia sɛ wei sei nso yɛ harvest wie na yɛgyaa ne saa ɛno nso ɛbɛnyina yɛ tententen ayɛ te sɛ deɛ Red one wei sei na yɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya seas oh, ɛde aplante saa pɛpɛpɛpɛpɛ na ɛteɛ nti mamefa mo nsi ase